Bierg. Wéi schonn 2021 huet d'Gemeng och dëst Joer decidéiert, dass Dikrech nees eng Kéier un der Foire Long Live the Summer deelhëlt. An bei mer do ass elo de Buergermeeschter vun Dikrech. Gudden Owend. Gudden Owend. Jo, wat huet Iech motivéiert nach eng Kéier hei matzemaachen? Ech mengen d'Motivatioun ass, datt een d'Uertschaft soll no bausse weisen, datt een, datt een Reklamm soll maachen, datt een dat muss maachen zu deenen heitegen Zäiten, datt d'Kommunikatioun eppes immens Wichtiges ass. Mir mussen iwwert eis Gemengegrenzen oder d'Grenz vun der Regioun e bësselche erausgoen, fir Dikrech ze vermaarten, fir et attraktiv ze maachen, virun allem fir d'Geschäfter, fir d'Liewen a fir alles, wat mer zu Dikrech kënnen ubidden. Dir sidd elo eng éischte Kéier als Buergermeeschter hei mat dobäi. Dir wäert Iech och e bëssen ëmkucken. Wéi gefält Iech d'Konzept? D'Konzept ass ganz interessant. Et ass e Konzept, wat opgebaut ass op d'Jugend, wat jo och gutt ass, wat wichteg ass, mat, mat puer awer och, mengen ech, wichtegen Accenter. Et si puer Saachen hei derbäi, wou et ëm d'Nohaltegkeet geet, et si Second-Hand-Saachen hei, déi ugebuede ginn, an eben déi aner klassesch Saachen, wéi d'Foodtrucken an e bësse, bëssen Animatioun an och e bësse Fräizäitgestaltung. Wierklech ganz interessant. An natierlech och eis Geschäftsleit, déi hei matmaachen op der Foire, ass och interessant ze gesinn. Ech mengen, et muss ee wierklech soen, dass en Uleies och vun der Gemeng, vum Schäfferot, fir och wierklech méi no baussen ze goen. Richteg, dat ass wichteg, wéi ech schonn virdru gesot hunn, no baussen ze goen, fir aktiv op d'Leit duerzegoen, net nëmmen zu Dikrech oder an der Regioun Nordstad, mee och doriwwer eraus. Dofir bidde mer jo och un, fir datt déi eng oder déi aner Geschäfter kënne mat heihinner kommen. Mir hunn dëst Joer ass d'Main de Wametter hei an e Foodtruck Knaus ass hei, déi dobausse bei alleguerten deenen, deene Saache stinn, wou et z'iessen an ze drénke gëtt, déi e gudde Succès hunn. An ech mengen, datt et wichteg ass, fir einfach eeben iwwert d'Grenzen eraus, iwwert d'Gemengegrenze eraus ze weisen, wat een am Teller huet a wat een ze weisen huet a wat Dikrech ausmécht, wat d'Attraktivitéit ausmécht. An ech mengen, datt dat am Endeffekt jiddwerengem zougutt kënnt. Villmools Merci Claude Thill an nach weider vill Spaass hei. Merci.
D'Foire Long Live the Summer soll de kreativen Highlight um Enn vum Summer sinn, wou e jonken, zukunftsorientéierte Liewenswandel refletéiert gëtt. A matten an deem Ganzen och dëst Joer nees d'Stad Dikrech. Op hirem Stand konnt ee sech am nogebaute Ciné Scala e Film iwwer d'Stad ukucken. D'Leit aus dem Musée, dem Geschäftsverband an der Gemeng hunn dobäi déi richteg Informatioune ginn, sou datt engem nächsten Trip an de Norden näischt méi am Wee stoung. Jo, well zum Beispill wa mer hei am Land Kultur denkt, denkt mer ëmmer d'Stad mat den historeschen Héritage deen do ass oder, Miniere Vergangenheet an zu Esch, mee am Fong zum Norden sinn och sou e bëssen underrated places jo iwwer Kultur do, zum Beispill Militär Museum, déi ech, ech hat vun do e bësse gehéiert, mee ech hunn nach ni. Do mech getraut ze goen, mee geséit zimlech cool aus. Nieft dem Gemengestand konnte sech och lokal Geschäftsmodeller vun Dikrech presentéieren. Mat dobäi den neie Knaus, deen hei mat sengen innovative Sandwichen e richteg décke Succès hat. LCD-Schüler iwwerdeems hunn hire Projet Footsteps presentéiert, wou eng kulinaresch Entdeckungsrees duerch Dikrech ugebuede gëtt. Iwwer eng Fousswanderung op all déi wichteg Plazen kann een hei déi lokal Geschicht, Natur a Gastronomie entdecken.
A si mir hu gemierkt, hei ass et wierklech eng top Atmosphär. Mir hat vill aner Eventer, déi waren net esou krass wéi dat heiten. Also mir hat vill Leit, déi eis ugeschwat hunn. Mir hunn gutt Kommunikatioune mat de Leit gehat. Et huet wierklech Spaass gemaach hei een Deel dovunner ze sinn. Esou eng Foire rentéiert sech also. Och dem Dan Sanon säin neien Fitness Mind Over Matter huet fir vill Opmierksamkeet gesuergt. Long Live the Summer ass einfach the place to be um Enn vum Summer.
Gesondheets a Fitness Center Mind Over Matter zu Dikrech, dee sollt ee sech onbedéngt notéieren. De passionéierte Sportler Dan Sanon bitt do zanter kuerzem e Fitness Coaching un, wou och wierklech kee sech méi dem Sport entzéie kann.
Den Dan Sanon ass een, dee schonn ëmmer wollt de Leit hëllefen. Elo huet hien aus där Leidenschaft säi Beruff gemaach.
Menger Meenung no huet jiddereen een Talent. Mäin Talent ass, d'Leit ze motivéieren, d'Leit ze hëllefen, hir Ziler ze erreechen. An dat am Beräich am Sport. Ech war vu klengem un ëmmer am Sport betätegt. Ech hu ville Leit gehollef, d'Wonschkilo an Aen ze verléieren. Ech hat eng Zäit um Geriicht am Fong also als Fonctionnaire geschafft, mee dat huet mir näischt méi gesot. An dunn hunn ech mer gesot, Wisou probéiers net dat, däin Hobby, deng Passioun, deng Leidenschaft einfach als e Beruff ëmzewandelen? Mat enger spezieller Formatioun an der Täsch huet d'Anne dunn de Gesondheets-Fitness-Zenter Mind Over Matter an der Rue de la Croix opgemaach. Hei bitt hien en High-Intensity-Training un, deen an de siwwenzeger Joren an den USA entwéckelt gouf, fir Leit mat Osteoporos am Knéi ze hëllefen. Hunn se erausfonnt, dat eeler Fraen, déi Osteoporos um Knéi haten, mat deene luese Widderhuelunge hunn se d'Osteoporos bis um 80 Prozent reduzéiert. Déi al Dammen hunn dann och hir Medikamenter konnten ofsetzen, wat och besser ass fir d'Nieren an all déi Saachen. Dat heescht, mat Training hunn se dann hire Knéi erëm rehabilitéiert krut. An esou funktionéiert dat Ganzt mat luesen, intensiven Übungen, wou 5 Sekonne laang e Gewiicht vu sech fortgedréckt a 5 Sekonne laang erëm op sech duerkomme gelooss gëtt. 30 Minutten d'Woch am Zenter ginn duer, fir nees a Form ze kommen, Virausgesat de Rescht vun der Woch sëtzt een net nëmme just um Kannapee. Wisou ginn déi Beduedung esou lues gemaach? Dat ass dofir geduecht, fir datt de Verletzungsrisiko quasi null ass. Well wann een Übunge méi explosiv mat Schwong mécht, da kann een iergendwéi eng Ligament oder iergendeppes verréckelen an dat ass dann, deen Training ass da fir d'Gesondheet awer besser. Super. Mat der Zäit kënnt dat. Dofir si mer jo hei, mir trainéiere jo.
Gëeegent ass dëse Programm fir jiddereen tëscht 12 an 92 Joer. De beschte Beweis, och dem Dan seng Boma vun 79 huet sech direkt bei him ageschriwwen a kann och schonn Erfolleger an der Beweeglechkeet opweisen. Wie wëll, ka mat dësem Training allerdéngs och säi Gewiicht reduzéieren. Eppes muss een egal wéi matbréngen, de Wëllen, fir iwwerhaapt sportlech aktiv ze sinn. Mind over matter heescht d'Wëllenssaach, wann déi steet, kann enger Réussite vum Training, Näischt méi am Wee stoen.
Dann hu mer gesinn, dass och de Patron vum Cathy zu Dikrech nees mat engem Stand op der Foire an der Luxexpo deelgeholl huet. De Cathy, deen ass jo elo op déi aner Stroossesäit an der Groussgaass geplënnert, ass méi grouss ginn. An an deem fréiere Cathy, do huet de Kevin Gillen duerfir elo de Knaus ageriicht.
Op der Nummer 15 an der Groussgaass ass virun engem Mount eng ganz besonnesch Sandwicherie opgaangen, ganz nom Stil Kevin Gillen. Nee, mir hunn eng Sandwicherie, déi schonn e bësse speziell ass, well mer keng klassesch Bréideger maachen, elo einfach mat Zoossiss oder mat Ham drop, mee mir maachen eis Sandwicher mat Hamburgerfleesch drop, mat Scampien, dann awer och eppes fir Veganer, fir Vegetarier, dann hu mer och Bréideger ouni Laktos an dann maache mer och ëmmer all Mount eis Bréidche vum Mount. wou mer ëmmer erëm all Mount de Clienten d'Chance gi fir emmer eppes Neies ze probéieren. An dat schéint unzekommen. Direkt vum éischten Dag un war d'Clientèle do. Genee wéi scho beim Pätti gëtt och beim Knaus virrangeg op lokal Produkter gesat, souwäit dat méiglech ass, a kënnt een also och ganz spezifeschen Ufroen entgéint. Nieft den originelle Sandwichen ginn et och eng Partie Beilagen An interessant Zoosen. Iessen kann ee bannen wéi baussen op der flotter Terrass. Wee wëll, ka sech seng Sandwichen och virbestellen. Mir hunn et och sou gemeet fir mëttes fir d'Schüler, sou gutt awer och fir d'Mataarbechter, fir d'Aarbechter. Déi kënnen iwwert eng Noriicht oder iwwert WhatsApp kënnen si eis eng Noriicht schécken an da soe fir wéivill Auer sollt prett sinn an da maache mir dat fir déi Auerzäit prett. Oder natierlech einfach typesch wéi ëmmer kënnen d'Leit einfach op eisen Telefon ruffen. Also genee dat Richtegt fir Leit, déi net vill Zäit hunn an awer eppes Richteges iesse wëllen. Geplangt ass iwwregens, fir de Knaus och iwwer eng reng Sandwicherie erauszeféieren. Den nächste Summer dierften et hei och Zalote ginn an och fir de Wanter schonn sollen traditionell Platen ugebuede ginn.
Hei op der Foire Long Live the Summer gëtt elo de Summer nach emol esou richteg gefeiert. A sech war et jo e rouegen an e ganz waarme Summer 2022 an do huet virun allem een dovu profitéiert, de Camping Clausure zu Dikrech.

Dëse Camping mat engen 200 Stellplaze gëtt et schonn ewell eng 70 Jor. An dëse gëtt och scho bal vun Ufank u vum Syndicat d'Initiative geréiert. Deemno kuckt de Veräin reegelméisseg op alles leeft ewéi et soll, an dat schéint den Ament de Fall ze sinn. Also ech muss soen, d'Virsaison ass ganz gutt, ganz ganz gutt elo gelaf. Mir sinn och frou, mir hunn eng jonk Koppel als Gérant hei am Camping de Moment. déi sech vill Méi ginn hunn a mat frëschem Elan a wierklech Engagement hei ugefaangen hunn an dat och gäre maachen, wat ee gesäit a wat Freed mécht.
No dem dramatesche Joer 2021, wou de Camping komplett iwwerschwemmt war, An net nëmmen d'Leit hu musse matten an der Nuecht evakuéiert ginn, mee och de Camping matten an der Haaptsaison ee Mount zougemaach gouf, schéint dësen 2022 also nees zu sengem gewinnte Succès zeréckfonnt ze hunn an souguer doriwwer raus. Bis Enn August konnten iwwer 300 Iwwernuechtunge méi registréiert ginn, wéi virun der Pandemie. De Camping feiert e Revival a bréngt och ewell nees méi jonk Leit op Dikrech. Mir sinn jo elo keen Camping déi extra vill ze bidden hunn, vill Extraen hunn. Ech soen ëmmer, eisen Extra ass déi no Approche zur Foussgängerzon. D'Leit sinn direkt an Dikrich dobannen a kënnen do flanéieren an eise Park niewendrun, d'Sauer. Mee d'Leit sinn, déi Leit déi heihinner op Dikrich kommen, déi siche just dat. Eis Emgéigend mat den, also mat de Wanderweeër an esou virun. An da sinn do nach déi vill al trei Clienten, wéi dës zwou Famillen, déi well 40 respektiv 50 Joer op de Camping kommen an an der Tëschenzäit och d'Enkele matbréngen. Fir hinne Merci ze soe gëtt de Jean Reuter dofir haut e Patt zum Beschten. Esou Clienten ewéi déi hei Sinn net méi einfach Gäscht, mee richteg Frënn ginn. An esou verbënnt de Vizepresident vum Syndicat mam Camping iwwer déi 38 Joer, wou hien ewell dobäi ass, virun allem vill schéi Souveniren vun de Clienten, awer och de sëllege Fester a Concerten, déi hei ofgehale goufen an nach ëmmer ofgehale ginn. De Camping Glaçure ass nach ëmmer gefrot, och ouni Glamping an aner modern Extraen.
Da gouf elo och den neie Gemeinschaftsgaart an der Sauer Wiss ageweit. Méi laang schonn hat de Gaart an Heem Dikrech dës Parcelle vun der Gemeng offréiert krut. Fir hei jidderengem d'Geleeënheet ze ginn, seng eegen Iesswueren unzeplanzen. Eng Geleeënheet fir eis bis laanscht kucken ze goen.
Kaum ze gleewen, wat an de leschte Méint am Gaart op der Nummer 29 an der Rue Sauer Wiss passéiert ass. Wougangs des Jors alles nach brooch louch, gesäit een iwwerall gréng Planzen a faarweg Blummen erausstoen. Eigentlech war et d'Idee, d'Hochbeeter beim ale Spidol ze benotze fir den Awunner aus der Gemeng d'Méiglechkeet ze ginn, hiert eegent Geméis unzeplanzen. Den Zoufall wollt, datt et anescht kéim. Lo koum d'Idee op, Enn des Jahrs krut den Här Strascher em ugeruff a gesot, Mir hu lo ee Gaart do an der Sauer Wiss, dee kënnt Der kreien. Jo, an dunn hu mer direkt zougesot natierlech, well ech fannen, e Gaart an Heem ass net do fir nëmmen e Reesen ze organiséieren, mee ass och, ass do haaptsächlech ebe fir och am Gaart ze schaffen oder fir de Leit d'Méiglechkeet ze gi kënnen am Gaart ze schaffen. D'Demande war grouss, sou dass direkt all Plaze vergi waren, a well verschiddener nëmmen am Hochbeet wollte schaffen, goufe fir si och nach extra Beeter ugeluecht. Déi nei Gäertner koume séier zum Zoch, sou dass d'Aweiung déi virlescht Woch zimmlech geblimmelt iwwer d'Bün konnt goen, wat iwwregens net nëmmen de Vertrieder vun der Ligue CTF gefreet huet, mee och de Landwirtschaftsminister, deen extra laanscht komm war. Esou Gemeinschaftsgaarde wéi deen hei géif dem nationale Konzept vu lokal a regional perfekt entspriechen. D'Gemeng hirersäits denkt schonn iwwer weider Projeten no. D'Demande ass grouss, d'Demande ass och nach ëmmer do. Hei hate mer d'Geleenheet, well mer d'Haus iwwerholl hunn an de Gaart vum Exploitant net net gebraucht gëtt, fir dat heiten esou kënnen ze maachen. Wann där dote Méiglechkeete sech bidden, wou d'Gemeng eng Mainmise drop huet, da wäerte mer dat virun esou ausbauen. Eng Nouvelle, déi sécher all déi freet, déi zur Zäit nach op der Waardelëscht stinn.
Da wollte mir iech haut eng Damm vun Dikrech virstellen, wéi et se wuel net dacks gëtt. Si huet 30 Joer laang zu Dikrech Bistro gefouert. Fir d'éischt 1967 de Café du Herrenberg am Bamerdall, dunn 1970 de Café du Commerce op der Liberatiounsplaz a schliisslech, 1976 de Café du Marché beim Bottermaart, deen d'Famill herno och kaaft huet. Dobäi huet si véier Kanner krut an ass entretemps véier Mol Uebomi. Bühn fräi fir d'Madame Irène Simon, ober.
Kaum ze gleewen, datt dës rüsteg Madame dëse Mount 90 Joer krut. All Nomëtteg mécht si sech op de Wee bei de Café Fränk, wou si net nëmmen de Patron an d'Patronne kennt, mee och zum Deel d'Clientèle, déi scho fréier bei hir op Besuch war. Eigentlech war d'Irène Simon Aubin vun Diddeleng. Wéinst hirem Entfert war si an der Zäit op Dikrech komm, wou si fir d'éischt mat him de Café du Herrenberg am Bamerdall opgemaach huet. Dat war am Fong e Café fir Jonk an Al, wéi hei am Fong jiddwereen ass agaang. An déi Zäit war den Härebierg just, dat war wou d'Militär do war, an da sinn déi den Härebierg do erof komm, do ass direkt, do war de Café an do eng Strooss, déi ass direkt an de Café gaang. An da si se komm natierlech, well Feierowend war, si se eropgaangen an dann iwwer d'Mauer erëm erof. Dat war eng schéi Zäit, jo. Dat wësse der ganz Dikrech, déi Leit heibannen sinn bal louter menger Cliente gewiescht. Ech war moies der Dicht, um 7 Auer, an owes der d'Letzt, kee fräien Dag. An op eemol hu mer et ugefaangen, wéi mäi Mann krank ginn ass, da hate mer dënnsdes zou. Awer ech soen, et war schéin, also wierklech schéi, schéi Sachen, mir hu vill matgemaach, awer et war och schéin. Ech soen Iech, al Dikrich hat mir en Zelt hinne Dir opgeriicht, wou d'Schnauer geholleft war, déi Jonk scho gestillt. Fënnef Deeg hu mir net geschlof. A moies rem do, dreck voller Pulle, an d'Fuesent hat mer just, da war jo Sonndes Cavucade, an dann hat mer Mehl is zou fir ze botzen. Ech hat eng esou eech Konfetti an der an der Wiertschaft, zwou Ballen, déi hat mer deen eenzegen Dag wéi mir zou gemach hun. An haut, ech soen der, si wéinege Stonnen, zwéin Déi fräi, si hun fräi, wat guff et de Mehl? Ech hat eng Clientèle komm Roodschap, a wann ech eppes wéi hat oder si hu mir gehollef, weess de, si waren ëmmer do fir mech, well ech lénk war, net? D'Bouwe waren aus dem Haus, d'Meedchen och, jo, nëmmen et war awer flott. Ech hat eng gutt Clientèle, vill Jonker, also méi jonk wéi elo de Mann mat mengem Fränk hei, nëmmen dat war eng aner, eng aner Welt, eng ganz aner Welt.

Wann ech enk gét d'Flemm. Da kénnt et vun enk op mar a si warm. Si sin am eng Kichen. Drénkt der dann och alt mol e Pättchen? Ma op jidde Fall, dat as main Prinzip, e Vitell an zwou Puppen. Ech war bei den Dokter, sot si, drénkt der vill, sot meng Botzfrau, ech hun eng, di gét zweemol fort, gin. Nun sot ech, Ma jo, hien sot, Papp, Papp, ma sot awer och wann. Jo, ech soen et och, sot ech, zwou Puppen all Dag an en klenge Witte. Oh, dee kënnt awer méi Waasser drénken. Ech sot, D'Waasser schrutscht awer net bei mir. An deem Sënn, Prost op d'Madame Irène Simon-Aubard, dass si nach vill Joren dobäi kritt.
De Forum international pour flûte et piano, dat ass scho laang e Begrëff fir Museker a Musekerinnen aus der ganzer Welt. Eemol am Jor, Enn Juli, komme Professioneller a Schüler aus der ganzer Welt 10 Deeg laang op Dikrech fir hei vun Top Museker weidergebilt ze ginn. Highlight vum Forum, dat ass ëmmer den Ufanksconcert an der Aler Kierch an dat war och bei der 34. Editioun dëst Joer de Fall. Gudden Owend zesummen, ech begréissen Iech ganz häerzlech um 34. Forum.

Fir d'Frënn vun der klassescher Musek ass de Proffeconcert vum Forum International pour Flûte et Piano an der Aler Kierch zu Dikrech ëmmer e besonnesche Genoss, mat groussaartege Kënschtler, déi wärend 10 Deeg an der musikalescher Summerschoul enseignéieren. Ënner hinnen och de Lëtzebuerger Flüttist Carlo Jahns, deen de Forum mat an d'Liewe geruff huet. Vun Ufank u mat dobäi ass och den Daniel Blumenthal, Pianosproff um kinnekleche flamännesche Conservatoire zu Bréissel, deen a senger Karriär mat ville wichtegen Artisten an Orchesteren an der ganzer Welt zesummen opgetratt ass an iwwer 80 CD'en erausbruecht huet. Hei lo gesi mer hie während engem Cours mam Lëtzebuerger Philippe Hemmer. Den Daniel Blumenthal kënnt all Jor ëmmer nees gär an de Forum, well hien hei eng Oas vun der Rou fënnt, wou hien dierf 10 Deeg um Stéck op enger Plaz enseignéieren, awer natierlech och fir säi Kënne weider ze ginn.

Fir d'Foto Tri.
An da ginn et ëmmer rëm aner interessant Museker, déi mat Freed un der Summerschoul zu Dikrech deelhuelen, wéi zum Beispill de Peter Verheugen, Piccolo-Solist aus dem Antwerpener Sinfonieorchester a Professor fir Piccolo-Flütt Um Kinnekleche Conservatoire zu Antwerpen, deen elo fir d'zweete Kéier zu Dikrech mat dobäi ass. Fir hien ass de Forum net nëmmen eng fantastesch Plaz, wou vill gebuede gëtt, mee och eng immens Beräicherung fir d'Museker, well hei sou vill Schüler vu verschiddenen Niveaue vertruede sinn, awer virun allem och sou vill Kulturen a Musekstiler zesummekommen.

Besonnesch interessant fir d'Schüler ass et, dass si beim Forum pour Flûte et Piano en interessante Mix tëscht Gruppen a Privatcoursen hunn an doriwwer eraus och u Concerten deelhuele kënnen, déi déi 10 Deeg iwwer viru Public opgefouert ginn. An dann natierlech och déi héich Qualitéit, well si hei vun Top-Museker enseignéiert ginn.

Dierft also näischt am Wee stoen. De fréiere Rallye-Meeschter Jean Kutsenko ass nees Zu Dikrech, nach bis Ufank Oktober, ass de villsäitege Kënschtler am Kulturhaus ze bewonneren. Nieft sengen bekannten hyperrealistesche Biller mat Rennween a Piloten, huet de Jang an der Tëschenzäit och vill interessant abstrakt Konscht ze weisen. Mir waren hie kuerz virum Vernissage am Kulturhaus besichen.
Am Joer 2000 huet de Rallye-Champion Jhang Kotenko de Rallye-Sport un den Nol gehaangen. Ganz mam Autosport war et dunn awer net eriwwer, well deemools huet hien ugefaange Rennween ze molen. Dobäi ass de Jhang Kotenko net stoe bliwwen, an der Tëschenzäit huet hien eng ganz breet Palett u Wierker opweises. Vill Leit kenne mech nach vum Rallye, well ech fréier Rallye gefuer sënn. A wann ech dann zu de Leit soen, ech molen Autosbiller, dat verstinn se, dee Lien maachen se direkt. Mee wann ech da soen, ech molen och aner Saachen, da sinn se heiansdo erstaunt a mengen, ech géif mech just fir Autoen interesséieren. Mee dat ass ganz sécher nik esou. Ech molen och informell Biller, do owen hänken och Landschaften. Also d'ass nit datt ech nemmen Autoe molen, a vue que datt de Site esou grouss hei ass an zwee Steckse kann ech dat trennen an déi zwou Saache weisen. Et ass also eng ganz villsäiteg Ausstellung deen den Ament am Kulturhaus ze gesi kritt. Iwwregens ass et no 2015 Dem Jean Kotenko seng zweet Ausstellung op dëser Plaz, a bestëmmt net déi lescht. Schonn eleng de Vernissage war e grousse Succès, zum Deel well eng Rei interessant Piloten ageluede waren, awer och well eng Partie vu senge Wierker e richtege Sammlerwäert hunn. Jo, ech sinn ëmmer vill op d'Coursse kucke gaang an ech hu vill Pilote begéint an do hunn ech vill Autogramme gesammelt. A wat ech dann och ganz gär maachen, dat sinn Autosbiller mole mat deenen Autogrammen drop. Dat ass eng ganz flott Geschicht, och fir Leit, déi dat wëlle kafen, well se do kënnen eng original Ënnerschrëft mat engem Bild, wat eng Pièce unique ass, kreien, zum Beispill vun hirem Liiblingspilot. Bis den zweeten Oktober nach hutt Dir d'Geleeënheet, Iech dës flott Ausstellung unzekucken.
Nieft dëser flotter Ausstellung gëtt et natierlech och nees eng Partie aner Eventer, déi zu Dikrech ustinn. Ech loossen Iech duerfir elo zum Ofschloss vun eiser Sendung mam Agenda a ginn Iech erëm Rendez-vous am Oktober fir eng nei Editioun vun Dikrech TV. Maacht et gutt a bis geschwënn!
Vum 23 September bis den zweeten Oktober ass nees Hierschtkiermes op der Cluster. All Dag vu mëttes um zwou Bis owes um 10 ass do Spaass fir Kleng a Grouss ugesot, mat Intefësche, Knubbautoen a Schéissbuden. Scho vum 19 de September un an bis den 28 den Oktober ass am LCD an der Avenue de la Gare déi interaktiv Ausstellung Demokratielabo vum Zentrum fir politesch Bildung op Besuch, wou ee sech selwer zu gesellschaftleche Froe positionéiere kann. An am Schoulhaff vum LCD ass den 25 September erëm de grousse Floumaart vun de Young Boys Dikrich ugesot. De Weekend vum 24 a 25 September ass awer och an der Foussgängerzon zu Dikrech Hierschtfest vum Syndicat d'Initiative mat ville flotten Ideeën fir déi méi kal Wanterzäit an enger schéiner Hierschtstëmmung. An der Aler Kierch iwwerdeems fänkt de 24 déi nei Expo vum Dikrecher Fotoclub un, Wou een erëm ka gespaant sinn, wat déi villsäiteg Kënschtler dës Kéier am Gepäck hunn. De Freideg duerno, 30 de September, ass zu Dikrech de Passage vum zweete Luxembourg Classic Rallye. Géint véierel vir 12 wäerten dann eng 120 klassesch Autoen aus 8 Joerzéngten iwwert d'Esplanade an d'Rue Stavelot, déi al Seeërei, usteieren. Do, wou d'Piloten Halt maachen a wou een déi schéin Autoen genee ënner d'Lupp huele kann. Genee op der selwechter Plaz ass déi Woch drop, de fënneften Oktober, d'Journée du Grand Âge. Umellen kann een sech bis den 21 September. Ufank vun de Festivitéiten ass um véierel vir 12. An de siwenten Oktober ass am Kulturhaus dann de Vernissage vum 19. Festival de la Gravure ugesot. D'Ausstellung geet bis den 30 Oktober.